Short pod jitlaq minn hawnhekk. Ġifieri dan pereżempju għal dan missierhom għalihom huwa essenzjali. Ġifieri qed qed jagħmlu l-għażla. Forsi jkun hawn min jgħid ma imma mhux possibbli, ma fil-verità qed issir dik li qed ngħid. Ġifieri diffiċli imma mhux impossibbli. Dan bħalma ngħidu għaż-żwieġ. Diffiċli l-ħajja ta' żwieġ, imma mhux impossibbli lanqas. Il-problema li l-ħajja mhix qed tgħin fader imma. Eh, jekk l-om studjat dak l-istudju kollu jew kellha sena marret taħdem dak ix-xogħol biex taqra iżjed flus, kellha tonqos mill-paga u sfortunatament kif qed tissir il-ħajja mhux biżejjed u bekk qed ikun hawn daw is-separazzjonijiet. U tkissir ta' familja. Fortunatament hija realtà. Ma jfissirx li għax dawn iridu kollox Daw iridu l-essenzjali u mhumiex ilaħħom għal essenzjali. Għanajtek illum vera saret. Diffiċli. Saret jitsu. Jina eh, dan il-parira li qabel tieħdu l-pass tiżżewġu tgħixu flimkien, whatever, tridu tid verament tara li l-pedamenti għak wasot. Għaliex meta jkollok it-tfal, anka mek ma jkollokx tfal, wara hemm challenges kbar. Li huma e, e, li huma sbieħ, ħajkollok esperjenzi sbieħ u esperjenzi korroħ ukoll. Ma tkun tkun verament sod. U s-sagrifiċċju wkoll. Eh? Is-sagrifiċċju ħana ah. waħda mill-ħansa wkoll. Di di waħda mill-iktar li bekket jiġu ħafna affarijiet korroħ fil-familja. Għax naqas ħafna sfortunatament dak sens dak sens ta' sagrifiċċju u forsi mhux kulħadd qed jara fil-prioritajiet. Sa fil-fatt kif semma l-fader, jekk wieħed iva u kapaċi illi tiġi illi qiegħed pożizzjoni li tieħu ħsieb il-ġenituri tiegħek e, hi xi ħaġa ta' min jammira. Nemmen li għandna nagħmluha għax Eh, jien per eżempju nixtieq li immur iktar, imma kif qed ngħidu il-ħajja ehm, kif saret illum saret pjuttost diffiċli. Eh, biex issib ħin letteralment tistreċċa ruħek, imbagħad ma tixtaqa f'element ta' stress ukoll li nitkellmu wkoll, hemm ħafna xi nitkellmu. U eh. għandek ħaġa oħra metju ġifiri, I mean biex forsi inkopplu ma dan il-punt ma dan il-punt ukoll qed tifhem. Jiena ġenitur ukoll ġifiri, U għada pitada wkoll u dan mhux sa jkun nuqqas ta' rispett tat-tfal vis-à-vis tagħna l-ġenitur. Ma tridx ukoll illi tkun egoist għax ukoll illi issallab il uliedek, issallab il uliedek illi għax ovvjament iċ-challenges kif qed tgħid iċ-challenges tant huma kbar illi Tkun għalija tkun egoist ukoll, għalhekk illum hemm il-mezzi, hemm il-homes ukoll, illi ma tridx tiġi fi stadju illi qed issallab lil uliedek biex inti tibqa' tgħix forsi komdu d-dar, speċi minn x'ħa tibqa' minn ma tibqax konxju mill-isfidi illi uliedek stess qegħdin jiffaċċjaw, qed tifhem? U meta llum il-ġurnata għandna l-kumdità. Eżattament. U għal min jaffordja wkoll. Xek, ah, eh, eżattament, eh, ekku, ekku, ekku, eh. ekku. Xenarju li ħajna fattu huwa il-fatt jew għandek proprjetà u tixtri vellaġġatura jinna fawdex jew xemkien ieħor. Ehm, Propju għaliex il-ħabib tiegħek jew il-ħabiba tiegħek il-koppja l-oħra xtraw dik il-proprjetà. Jew inkella nagħmel move, eżempju jiena eh, għandi, per eżempju, xewqa li għadha pitada forsi ikolli dar u mhux appartament. Ja komdu, Nirringrazzja l-Alla għal dak li għandi għax għamil nieħ mill-ħidma tagħna u kollox u minn għal-sagrifiċċji tagħna. Jiġifieri qiegħed kuntent, imma fil-verità ovvjament wieħed ikollu aspirazzjonijiet fil-ħajja. Imma jekk jiena at this point m'iniex m'iniex pożizzjoni. Għalfejn ħa nissallab? Għalfejn ħa nissallab? Għalfejn ħa nitkisser? X'qed jagħmlu n-nies? Qed imorru

Meta fil-verità trid tkun prattiku ħafna. Jiena jiena nammira ħafna. Diffiżilu mort għand familja u rranġaw il-kċina, għedtilhom l-aħħar kemm pulita, qaluli din issa tagħmel niha, kienu ilhom miżżewġin xi 35 sena. Qalulu li għax issa t-tfal kibru u issa nistgħu nagħmluha. nagħmluha. Qaluli aħna meta dħalna ġo did-dar kull ma kellna dil-kamra sew u l-kamra tas-sodda u toilet. Għedtli dawk aħna kellna. Illum x'jiġri? Illum jiena ġieli mmur inbierek kopji kun se imma l-kċina tpinġija tad-design. Mela, mela. Jiġifieri mbagħad bda ngħid imma x'qed jiġri, x'qed jiġri, qed nissalbu qabel biss nibdew. U qed nibdew il-ħajja ta' żwieġ imsalbin. Jiġifieri imsalbin bil-loans tad-dar, imsalbin għax kollox irid ikun perfett, imsalbin għax irdu nsifru mill-ewwel. Ma jistax ikun. Jiena. Tkun realistiku. U naħseb ir-realiżmu hija Li inti tkun realistiku hija waħda mill-iktar waħda mill-virtujiet importanti anke fil-ħajja Nisranija. Infatti jiena rajt każi anke waqt ix-xogħol meta niġu għall-latta finishes, jien naf jagħżlulek ċertu sink, jiġifieri anke s-sanitary ware noqogħdu nagħżlu. Mhux hekk, mhux hekk. Jiena ma nafx intom jekk. Sbieħ, imma sakemm tidrah taf għax imbagħad. Bħal kollox. Però fl-aħħar mill-aħħar dment li jtini l-użu tiegħu. Il-prattiċità, prattiċità u daqshekk. U rajt li tażel ix-shape imma li tmur għal xi ħaġa għax dik għamel għamlitha Roxen li hija designer u dawn l-affarijiet biex minn għalik ħajtek ħa tiġi aħjar. Le, mhux il-każ li ħa tiġi aħjar. Dawk il-flus anzi stajna tgħidilhom xi karità jew ngħinu lil xi ħadd iħolli l-minu bil-bżqas għandu sejn. Jew anki tinvestihom anke għall-futur. Jiena ħankun sinċira, jiena kif iżżewwiġna jiena u r-raġel. Għalli għandna dan l-ammont ta' flus. Qalli x'tippreferi, immorru honeymoon? Qalli jew nagħmluhom kċina. Għatlu nkun sinċir, għatlu nipreferi kċina. Kif għamil l-axħar, id-dar għan fit-tex. Sabiħa, tamela event il-qoddim. Ma għandix għalfejn immur non fuq dawk l-ammont ta' flus. Eżatt, pjaċir. Eżatt. Tittara. U sfortunatament, ċertu faqar, mu nista' ngħidu ħafnax hemm każi reali ta' faqar li huwa faqar ġenwin, per mbagħad hemm il-faqar liħor, illi huwa pratikament Qed inġibuh għamim fuqna aħna nfusna. Mela, mela. Iva, per nafx ngħid ukoll il-kultura li qed noħolqu. Per eżempju, jiena ħarġtilu kelli persuna bil-gambling. Ekku. U ġabni konxu, xaqas kont konxu, għalli innota kemm isiru reklami ta' gambling. Mela. Enormi. Ekku. Enormi. Ġifi daw f'kull football, f'kull sports, inħin kollu jitilaw. Eżatt. Mela dan il-persuna, dan huwa dajjef diġà kellu diġa dipendenzi fil-passat. Dan Dirġa tajjeb. Ma nix ċans joħroġ. Mela mill-ewwel inti ma li qed taddilu dik il-ħin kod dik l-informazzjoni. Eżatt. Lilu sibta fuq sew waħda daqshekk għax. Eżatt, bombardjati wis, dik hija il-kultura li qed noħolqu. Eżatt. Imma jida xejn ukoll Allura aħna bħala poplu li nsejħu lil nfusna nsara, Qed inkunu kompliċi ma' din il-kultura, għax il-kultura bir-rispett kollu ħadd ma tiġix mis-sema, imma aħna noħolquha. Eżatt hekk. Mela aħna ġifieri qed inkunu komdu dil-kultura u qed inkunu anzi kultant kollaboraturi magħha, flok ngħidu aħna rridu nkunu kontra l-kurrent, bl-għażliet anki sempliċi żgħar li semmejtu intom pereżempju sma' jiena trobbija li hija importanti iktar mill-flus. U kemm li biex ilabu l-lotterija, sawa biex Mela, mela, mela, ma ma nixxux il-bżonn. Jodu neqsin mill-affarijiet essenzjali, ġifieri mela, dan qed mela, ngħidu mela. l-ikel. Qed tifhem iktibni fuq il-pitazz, eżempju, saħansek il-ġimgħa d-dieħla. Biex nilgħab is-Super 5. Għal xiex, għax eh, ovvjament primarjament min jilgħab Issa jew jista' jkun vizzju, jew inkella għax irid mela irid isir bħal Fader Rodrik li għandu villa u jenna għandu karozza lussuża, eċċetera. Ġifieri Għaliex dik ix-xewqa? Inti l-ħajja għall-inqas jiena ma nafx intom, hija s-sempliċità tagħha s-sabiħ tagħha, ġifieri li verament il-partner tiegħek li verament tħobbu u mhux qiegħed magħha għax ħelwa u tidher sabiħ allura l-ħabib tiegħi ħajja li l-aħwa x'mar għandek e, e, e, jew vice versa biex niftehem. Eżatt, tekku sewwet tgħid, sewwet tgħid. Sfortunatament is-social media aħna. Mitejn xejn. Xejn, xejn, u f'kollox, f'kull aspett, mitejn f'xejn. U apparti ċertu stories ta' fuq l-internet. Mm, Jihdu pjaċira jinnaf eh, ċuċati jkunu daw, ġifiri, jiridu jimmitaw lil daw in-nies li qed jaraw barranin Maltin. Għal-popolarità. Imma kif semmew, kif semmejtu li il-social media l-lum għetteċe. U apparti, Issa, bl-ebda disrispettu kollox illum naħseb jina illi ħafna minn għanna l-credit cards illum anka l-banek qed jiffaċilitaw ukoll illi intu anke m'għandikx pratikament kontanti u hija hemm il-credit card tagħmel tajjeb issa nħallas jiġifieri prattikament is-sistema is-sistema naħseb jien Kompletament ta' din sew fetħlu. Il-bażi tagħha li tkun edukazzjoni. Ġifieri f'kollox. Ġifieri f'kollox. Meta inti meta inti ehm, għandek il-faqar eċetera biex telbu l-edukazzjoni għas-sors ta' kollox. Mela allura ibda mit-tfal, ibda rawhom l-idea ta' il-flus ibżalihom, il-flus ma ġewx mix-xejn, il-flus ħadmu għalihom, U eh, din l-idea kif semmejna anke disċiplina, illum għandna kriża fejn tidħol disċiplina. Ħanaqbeż fit-tfal. Mela jiena diġà tilkom naħdem ġo skola. ma tistax tikkoreġihom kif kienu jikkoreġuna l-għallima qabel, mela dik diġa waħda. Tu, l-activities sbieħ li naqbel magħhom ħafna li qed isiru ta' tfal. Naqbel magħhom, imma tista' kull familja kull attività mela, tmur tonfoq 40, 50, 70 euro kull darba Għal kull activity, bla ma trid ħossok guilty għax minix ħa noħodha. U tipo mhix issa ċans għax għadha żgħir. Imma Roxen, ħansa fuq dan il-punt. Ehm, it-tfal, eżempju, il-birthdays ta' tfal. Mela, xie? Il-parties. Di oħra, kompetizzjoni, parties. Mela, eh, eh, eh, Roxen għamlet party li t-tifla, ehm, għamlet ta' ġoċertu sala, ġoċertu venue, ġabet il-bouncy castle, jien naf, magician, eccetera, kien kważi kważi nġibu ħisu. Tarax tal-influencers, eh? Dak kollu sponsored palma għal il-fader. Kollu l-ġot. Jemux tal-influencers, tara familji normali. Issa, tal-axħa tajba, well and good. Good luck Imma jek jiena, pala metju, ehm, għandi paga li ma nistax namel. Għalix inti da. Pero batet inġibu, jitħol il-fattur u kol ċaz. tal-bullying. Jiena niftakar, ġifiri daw mu l-affarijiet mu miex illum, ta' illum jiġu esposti iktar fuq l-internet. Ehm, jien naf konna labu l-futbol, mela wieħed għandu zarbun tal-futbol ta' ċertu ditta, tal-kulur u ta' jien naf ta' Romario dak iż-żmien. Allura jiena ehm, bis-soldini ta' drab u qed nilgħab bieħu da. Però qatt ma ħallejthom influenzawni, għajruni, jew forsi għaddew li kumment, iwa, mela, imma Għaliex il-familja ommi missieri rabbewni li jisma tmur xal dak li ma tistax taffordja imma u aħdem fuq dak li għandek u apprezza li għandek. Dak li għandek. Ma għat ma bżajt minnom dal affarijiet. Jena l-istess, anka jena. Jena ġewwa kontent għax jena eh, għandi z-zarbun qed nilgħab il-futbol l-istess ħaġa. Eh, tifhem? Però kif qal il-fader ġifiri da tibda pratikament Naħseb wasalna fi żmien irridu nibdew miż-żar, mit-tfal, ikun hemm ħafna iktar arfin, iktar edukazzjoni, u anka fejn jidħlu għamin il-valur tal-flus. Mhm. Illi xejn kollox għaddu prezzu u xejn ma jiġi xejn ma jiġi xejn. Xejn ma jiġi b'xejn qed tifhem u l-jekk inti wkoll illi jekk inti tista' tagħmel tagħmel pass, il-pass tiegħek iwaslek saw, ma tistax tiġri qabel ma timxi, imma sfortunatament illum dik li qed jiġri li f'ħafna sitwazzjonijiet qegħdin niġru mm. qabel ma nimxu. Illum għandek ħaġa oħra, illum għandek għandek ġenituri li dan jiena kun nhar taħat aħna jkollna ngħidu la Sunday school, jiġifieri tkun katekiżmu, però mhux biss għat-tfal imma anke għall-ġenituri. Ikun għal għalihom tas-sija. Hekk u f'din il-laqgħa insomma iktar minn kollox nippruvaw nagħmlu diskussjoni. U dan li jgħidu li anki huma jgħidu li fader naqblu miegħek dak li qed tgħid u nixtiequ nagħmluh, imma aħna nagħmluh fil-familja, pereżempju disċiplina, pereżempju dal-valuri li semmejna, imma mbagħad imorru l-iskola, mbagħad imorru l-bale, mbagħad imorru l-hemm, imorru law u jaraw totalment differenti. Ivri, dak li aħna qed nagħmlu m'hemmx build-up fis-sistema edukattiva tagħna fil-extracurricular activities ma hemmx build-up li waħda tkompli fuq l-oħra. Ivri dik hija problema, hija sfida. Eżatt, hija sfida. Semmur birthday party, staqsin semmi punt ukoll forse naqalhom fuq l-istonkux, eh, eh, eh, hmm. milli biex ngħidha, u issa li qed nagħmel podcast għandi l-opportunitajiet li ngħidha nħoss. Per eżempju, fil-Knisja, Il-proċett. Mm. Il-grizma u daw l-affarijiet mm. kollha. Ehm, Jena t-tifla tiegħi reċentament għadha kif għamlet il-proġett u tibda tara. Il-biesi kważi ta' arusa tiżżewweġ. Jena l-iktar mifini, jekk ta' fordja orraj tagħmilha. Però nemmen li eh, fil-verità ejja naħsbu wkoll f'dawk in-nies li ma jistgħu, ejja ma nisaġerawx Għaliex min ma jistax, kemm ħa dik it-tifla, mhux il-ġenituri ta', it-tifla li qiegħda ħdej oħra li għandha libsa forsi jisbaħ, ħa nsejħu lek u l-oħra sempliċi ehm, li forsi ġabita second hand. Verta tkun isbaħ, verta tkun isbaħ. Tkun isbaħ bil-verta l-kbar, ma twal ma jirraġunawx hekk bejnietom ta'. Ma għax imbagħad skont il-messaġġi ta' dila. Per eżempju, jiena s-sena l-oħra kellna tifla ehm, minn familja Indjana. U ovvjament ġib libsa sempliċi ħafna, hija li stil tagħhom, ġifieri bħala bħala għax anke meta ġiet tal-Griż ma l-istess tifla kbira. U hekk qed tilha, ġifieri li tilha tilha l-aħwa ta' kemm inti polita bħal speċi tilha vera, libsa sabiħa, tilha sempliċi. U ġifieri ma tafhemx messaġġ qed ngħaddulhom ukoll. Ġifieri meta kien hemm żmien, meta kien hemm żmien li kien hemm minn profa ibiddilhom dal-affarijiet anki tal-ilbisi, tgħix kif qamu għalih. Iva, eh? iva. Jiena pereżempju. Infatti niftakar żmien li l-Knisja kienu għamlu li jridu jintlibsu ċertu kollha uniformi. Hawn ċertu knisjes li jagħmlu għad għadhom jagħmlu għamil għalijek, mister żball ma nafx. Li jagħmlu hawn biex tal-griżma li jagħmlu għax dak il-bsuqisum bħal dik ħamra. Però isek tilbes ċoqqa, tifhem u dana, Kien hemm improva ma ovvjament għam ovvjament il-businesses għamu naturalment. Mbagħad ikollok min familji wkoll għalihom tkun importanti wkoll li t-tifel jaraw b'dak il-mod. Bil-rispett kollu leh, jiddiversifika eh, ħafna x'tista' tbih fl-aħħar mill-aħħar, imma m'għandniex inħallu hemmhekk jidħol il-prinċipju wkoll. Jiġifieri Minħat tal-Knisja, skużani, ħanajdilkom. Hemmhekk fejn intom tidu s-sabtu saqajkom, sorry, take it or leave it, this is our decision, mhm, u meċu mhm, fuqa għal mhm. ġid tan-nies. Għax fl-aħħar mill-aħħar, forsi qed nikkomodaw l-attività kummerċjali, m'għandi xejn kontrihom assolutament u naf li jistgħu bijaw ħafna prodotti diversi. Imma s-soċjetà fil-verità qiegħda tbati U jiena meta li jkun hemm familja ma taffordja xu dbati, hemmhekk I will go mm-hmm. against all odds minn ħati għaj. Imma nemmen ukoll li għandha tiġi mill-ġenituri li jitfall. Ukoll, però xaħat irid jedukom. Li tipo isma, jekk dik it-tifla jew dak it-tifel kellu hekk u għandu hekk jew der sabiħ, inti għandek xi ħaġa oħra li tidher sabiħa. Mela inti M'għandekx għalfejn tħossok ħażin li inti m'intix ħa tasal bħal dik it-tifla jew bħal dak it-tifel. Ekku. Inti aħna naslu sawn u ma jaslu sem, imma inti kapaċi daqshom. Ġifieri. Li tibqa' tambar, iva, ma tfal. It-tfal ma jirraġunaw, ġifieri mhumiex forsi moħħhom għalkemm illum ngħid Kważi kważi jafu iktar mill-kbar. Però sensittività ħafna iktar. Ekku ħafna iktar sensittivi. Jien it-tifla tiegħi pereżempju tgħid li laki dik għandek. U taf xejn fakkara jiena ngħidha inti laki li għandek ommok u missierek li jagħtuk ħobbuk jagħtuk każek. Aw ħadd ieħor mhux għax irid forsi wkoll. Għax kellu trobbija, ġifieri ċerturi tagħhom kellhom ċertu trobbija. Ma sabux sapport. Sapport. Ma sabux sapport. Ġifieri mhux se ntihom tort il dawn nies. Mhux hekk. Imma ġifieri prima eh, importanti li nibqgħu ntambru daw l-affarijiet li jasal fl-aħħar mill-aħħar jasal il-messaġġ. Ifimni jiena ktra mm. bejt. Jekk rid xi ħaġa, ommi u missier qatt ma kkuntentawni mal-ewwel. Aħna l-istess. U kbirt, ħdimt, rid karozza, kelli bżonn xi ħaġa rid tinsifel, jihdimt u jiena mort. Ekku. U fir-realtà tapprezza iktar. U hekk tikber. Tapprezza ħafna iktar. Mhm. Ta' prezza ħafna mela, iktar ġifieri. Għandna madwar 10 minuti, mhux taqt nitkellem daqsxejn fuq ir-rispett. Kif tħossuh ir-rispett hemm barra? Naqas ħafna. Charles fidejk. Jiena fl-opinjoni tiegħi issa speċjalment ħan paraguna ma' qabel, iva, sfortunatament ngħid naqas ħafna. U naqas fil-mod wiesa, fil-mod wiesa tal-kelma. Illi wanka il-grazzi u li jekk joġbok, skużani ngħid illum f'ħafna minn il-bonġu. L-espressjonijiet li aħna l-Maltin tant konna magħrufin għalihom. Mhm, l-akkoljenza, l-ospitalità. L-akkoljenza. Issa jiena kif semmejt inti illi ġej minn mill-qasam tat-turizmu, kemm kelli għamin eh, eh, kelli diversi opportunitajiet. Konna najdu għara. Meta n-nis, kif tiftakar, kem konna najdu. Laqqas bonġu, kem konna najdu. Jew ġili, konna nibnidem tejdlu bonġu bil-kem ma jħaris li ġbli mm. kraħ. Eh. Isek li kif jgħid il-mat isek għetiltlu l-lommu, jew offendejtu. Jiena pereżempju llum il-ġurnata nuża ħafna il-trasport pubbliku. U nqis ħafna affarijiet il anka meta nitla l-xufier skont il-ħin tal-ġurnata bonġu wara nofsinhar it-tajjeb jew jiena niżel grazzi. Inti vera qed jagħtik servizz imma b'daqshekk ma tistax tieħdu for granted huma dawn l-espressjonijiet bażiċi Hmm. Illum il-ġurnata tant għaw għacċaljom u tant naqsu sfortunatament. U jena per eżempju l-ġimma l-oħra, ili ninnuta ma jisna ħad sample taħħa. Mela jiena meta nkun qed insuq inħobb inċedi ħafna. Mill-ewwel mm. ħaġa eh, it-traffiku, it-traffiku jiflowja iktar. Għaliex inti mela għandek linja qudiemek taf li minn tista' timxi. Hawnhekk hawn fetħa u bniedem irid jaqsam bil-karozza minn naħa l-oħra, le ma nċedu għax jillew ċertu egoizmu. Sawa, hija ċedejtlek Iwa, sellem u li jdejk, grazzi. Grazzi. Għamil, ġurnata wahda, samt Malta ġiviri, t-satajt. Jizlu biex iġġildulek. Jew mela, jizlu proset. Ekol. Kulħadd ġielet, kulħadd. Imma qed ngħidlek samt Malta. Irrabjat kulħadd. Eh, illum dik li ġejna. Kif tgħid illum. Egoizmu biss. Tan daħlet u anka fejn jidħol rispett. F'affarijiet oħrajn li ninnota ħafna li bniedem biex jixtri ħobża irid jaqaflek bil-karozza qudiem tal-forn. Ekku, jisakkar triq. Bir-rispett kollu Ma, I mean, illi qed tinjora illi għandek karozzi oħra jmar, forsi bniedem għandu emerġenza. Emerġenza. Illi. Anka l-indicator. L-indicator. Għaddur ma roundabout. Xa l-indicator. L-ewwel ħaġa. Ħafna naqas. Ħafna naqas. Tista' tevita aċċident. Ehm, u li tixħal indicator u kollu għar rispet. Jien naħseb dan ikun dawn huma kollha sintomi ta' mod speċjalist sew għan huwa kollu sintomu ta' dan l-egoizmu fis-sens imma ta' jien tkomdu mela kulħadd tajjeb. Dan fis-sens li qasbis nagħtu każ ta' xulxin. Riveri jien għaddej bil-ħajja tiegħi u taħdejja li jista' jkun mititlu ommu, jiena l-ġimma bqajt skantat. Riveri miet ċaħat fit tritij laqqas kont naf. U laqqas ta' dar ma kienu jafu, ġax forsi jiena ma nkunx ħafna d-dar imma u ma mikunu. Firri u ekket tara qasbis nafu xikun għaddej fit-triq tagħna. Fil-lum saret fil-blokka tal-appartamenti, jaħseb wara. Kol fil-garax u titla' fuq da. Riveri, li nindunaw, u naħseb jiena da kollox ta' jorbot u jek ta' ħasarek ir-rispett lejn id-dinjità tal-bniedem. Riveri li aħna nħarsa li xulxin ta' bnedmin, biżejt nħarsa il-mod ta' kif eh, kultant anki nġibu ruħna fil-familji, ir-rispett kultant huwa nieqes ħafna fil-kliem, mo speċjalment ta' jkun hemm nuqqas ta' taqbil. Ir-rispett nieqes ħafna, naraw anki u rispett lejn id-dinjità tal-barranin. Ġifiri, il-barranin u ma għalina u ma eżat. Ġifiri, għalina il-barranin u ma ta' second class u nużaw minn armuħom fil-versens tal-kelma. Ġifiri, rispet, nuqqas ta' rispet lej l-autorita. Per eżempju, jina anki lej il-forzi tal-ordni, per eżempju. Għallum ma jiswa xejn. Għallum, ekku, għallum, jina mur diskwa darba fġimma. Ma konniex namlu. Darba fġimma, ma mux disrispet. Ġifiri, jirrispondu U jina ħanajdlek nkornes nitħassar li l-għallim għallum għalix ma tistax tallem. Mm. Ġejna f'sitwazzjoni fejn l-għallima malli inti tipprova tuża dak li dak li tista anki f'disciplina, kważi bil-kemm ma jiġux huma kważi mitkellma u disciplinati. Ġejna tal-istat ta' ridikolu. U l-problema li qed nara wkoll li it-tfal jew iż-żaza Ma, ma, mux tħajru, jizolti, xara xillum għandek social media u għet jaraw xet jamlu u l-argumenti kollha. U inti maħad tħol għal teacher, ma din timbat tara teachers jippruvaw jittarment jistinkaw biex jgħalmu u mhumiex sapportjati. Anke b'mod uman għall-aħħar mod Ekku, jiena jien pereżempju nemmen u għaddejtu l-messaġġ fejn kellna għaddih li għandhom bżonn ehm, għajnuna it-teachers psikoloġika. Iva. L-LSCs, l-għalli ma jgħalmu ċertu suġġetti. Għandhom, għandhom, tu bifer, pero. Ma kemm huma, kemm huma, kemm qed joħroġ frott minnhom, kemm għandhom support veru fir-realtà, qed ikollhom imorru privat realment, għax jiena nitkellem kelmun ħafna liema. Ehm, issa, e, u kol rispett. Jien ġo skola naħdem. Ah, M'għandniex dak iċ-ċans. Eh. Dak iċ-ċans ma Forsi ċans ukoll. Ċans bejnietna bħala teacher u l-lessi biex niddiskutu sewwa għasab wara. Eh, però taf ġara wkoll met jiġu u ċerta ħataqblu miegħi illum sfortunatament it-tfal tant ingħataw drittijiet Iva. u tinaqru ħafna Ekku, dritt dmirijiet. mirijiet. Jiena fi żmieni teacher iħares biss Ekku, lejkom. Ħarsa, ħarsa. Kemm Iħares għandna Għal-ġenituri, ħarsa eżatt. biss kont. Għal-ġenituri, U eżatt. apparti, Mela, dik waħda. apparti fattur ieħor il-ġenituri dejjem kienu dak li kien jgħid l-għallim l-għallima, dak kien vanġelu, dak kien sagrosant. Illum, illum, inqalbet il-folja. Inqalbet il-folja. Proset. Skużawni, imma kol ma baqna ħames minuti, ehm, din id-darba qsamni anzi ħadna sija u ħanaqsmu f'żewġ partijiet ta' nofsija, għal minu ovvjament interessat li isegwi it-tieni parti ehm, ta' dan il-podcast. biex nalqu l-element ta' rispett, rrid tinsemmi wkoll li rispett huwa wkoll relatat ma' in-neighbors ma ġemx xi mela mużika għolja jew qed tagħmel ċertu xogħlijiet id-dar. Għal irrispettaw daqsxejn forsi il-ħinijiet li ħaddieħor naf ma jiflaħx għandu għandu tarbija e, e, jew daw l-affarijiet jew xi kelb jimbaħ. tħallih jimmel inti ġibt kelb, qed tifhem m'intix kapaċi jew m'għandekx ħin trabbih, tħalli hemmhekk maqful jimbaħ jimbaħ jimbaħ u n-neighbors taħdejk ma jimpurtanix la li għandi l-kelb u jgħet id-dar mbagħad niġi noqgħod nagħmlu żiżi. Komdu jien titħarġ karozza minn ġol garaġġ tipparkja u gas dawn għax-xogħol. Komdu jien eżattament. Mela, il-fattur tal-baranin. Kulturalment issa tħallatna sewwa. Mela komparat ma' qabel, jiena għall-inqas ngħid l-esperjenza tiegħi niftakar li kien hawn forsi xi nies Arab li ġej mill-Libja, qed tifhem. Jiġifieri meta ġew jiena nemmen li meta ġew il-baranin issa iswed jew abjad bħala karnaġġon biex niftehmu, kienet daqsxejn kalxer xokkalina wkoll. Issa biex immorru mhuwiex dak propja is-suġġett imma Issa li tħallatna, kwalitajiet differenti, femmit differenti, eccetera, taħsbu li aħjar jew ma nistgħux naċċettaw għadna bħala Maltin. U għal xiex taħsbu li le? Bħala bħala nies, nġibilhom rispetta xo ma nies umani bħalna dejjem. Imma nippreferi kif konna. Għaliex? Għaliex? Għax konna nafu l-xulxin. Konna iktar nafu l-xulxin, iktar safe. Eh. Pala safety iktar. Anka xin tiġi biex tikkomunika, anka kif taħdem il-kultura tagħhom, bal kultura tagħna differenti. Minix ngħidlek ma taddattax, għax jekk hemm bżonn li taddatta, taddatta. Imma qed naraw wisq tgerfix Anka anka tfal tagħna sempliċi mor ġo restaurant li ma jifmuk xtejd xtejdilhom. Jien naħseb iktar anka biex nafdaw, per eżempju, qabel konna nlabu barra tri, issa ħalli hemm l-element ta' karozzi. Mela jekk jiena ħallejtu barra tri, qed tifhem? Għaskunu jafu l-ġenituri fej konna morru, naħseb il-verita, Illum ma tistax, għax ma tafx it-tali se jagħmel, sta ħallija ta' Maltin ukoll jagħmlu affarijiet. Però kienu naħseb inqas. Jiġifieri meta nidu għadek il-proġett. Naħseb il-problema li ġrat hija li ma kenix integrazzjoni tajba fis-sens illi ovvjament daw rajnijom flus aħna, allora daw ġibnijom għax ridna l-flus minn fuqhom dik il-verità li fidaw biex nisfruttawhom biex eh, tal-kirjiet imorru tajjeb u għat imorru tajjeb ħafna minn fuqhom, eċetera, eċetera. X'ġar ma ovvjament eh, hawn minnhom bit-tfal eċetera, li ġara huwa li fis-sistema edukattiva tagħna maħniex nintegrawhom daw, mm. ġifieri dawn ngħidulhom sib wieħed pereżempju fitilu ġo skola daħlet waħda Filippina, mela ssib il-tfal Filippini u joqgħodu ħdej xulxejn. Imma b'daqshekk ma solvejt xejn. Daw baqgħu flimkien getaw hemm weħidhom u daqshekk. Minn Taljani u minn lem, minn law u minn flok qed naraw kif nistgħu nitalu minn xulxin. Imma l-ewwel u hawn li kbarixxu L-ewwel irid inkun komdu biex nitgħallem minn għandek jiena irid inkun komdu jien minn jien. Jiġifieri aħna bir-rispett kollu ma nistgħux inwaħlu fil-barranin li l-kultura tagħna qed tnin, qed mil, għax aħna tajnija bis-sieq. Jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq valuri, jekk qed nitkellmu fuq prinċipji, mhux il-barranin fil-verità tikisrom il-prinċipji tinkisrom aħna bla żied li qed nagħmlu, Jiġifieri kultant qed nitfgħu ħtija fuqhom li mhijiex tagħhom mhm. biex aħna naħslu jdejna. Mhm. Jiġifieri il-verità hi li inti biex ikollok dialogu miftuħ, jien irid inkun konvint minn dak li qed ngħid. Mhm. Biex jiena nitgħallem minn ħadd ieħor, irid inkun miftuħ għal idea ta' ħadd ieħor, imma wkoll irid inkun naf jien fiex nemmen. U aħna dik bħal l-problema tagħna, aħna l-identità tagħna, il-kultura tagħna tlifnija. Mela, eh, wasalna biex nagħlqu ħanħol komment anke minn Charles. Eh, li xtaqt insemmi fattur ieħor kif qegħdin eh, insertajt li inti qassis u fl-ambitu tal- tal-Knisja Kattolika, jiena meta kon żgħir niftakar ukoll anke dak il-fatt biss li kon tibża bħala tifel, tibża tagħmel xi ħaġa ħażina għaliex jiena ħatmur l-infern jew ħatmur. Mm. Issa tgħid li hija daqsxejn eh, mhux tiġini l-kelma. Eh, imma forsi vera jew mhux vera, eh, irridu jew ma rridux ix-xitan jeżisti. Mhm. Qed tifhem Alla jeżisti, mhm. eh, temmen jew ma temminx għall-inqas ħafna minn nies jemnu li hemm xi ħaġa, qed tifhem. So anka dak l-element spiċċa llum illum isom ma jibżgħu minn xejn. U mhm, naħseb kien iżomm is-soċjetà in-line li isma ta' biss dak il-line u kulħadd kien kien jisuq. Illum ma diġ nħossu dak il-fattur ma. Le, fis-sens ovvjament illum aħna sirna kollox Ġifieri il-metru tiegħi sar kollox u dak li ser relativizmu, ġifieri jien għandi l-verità tiegħi, jiena nemmen dak li hu tajjeb ngħidlu jien u dak li hu ħażin ngħidlu jien u inti tindaħallix. Mhm. U din ma nistax ngħixu flimkien dal-mod, mhm. għax inkella kulħadd ħajkollu li tajja tiegħu, kulħadd x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin mhm. u daqshekk lesti. Ġifieri naħseb jiena dik eħe, u mbagħad ovvjament Meta warrabna lil Alla, beda niżel kollox, għax dak li jiġri. Meta inti twarrab lil Alla mbagħad, lil oħra ma tibqax tirrispettom tarhom dubbin, lin nies l-oħra ma tibqax tarhom ta' bnedmin. Mhm. Jiġifieri meta inti twarrab lil Alla il-bidu ta' kollox, u mbagħad kollox ma jibqax postu. sekundarju. U jitkissru huma, allura la tkissir tiena, sfortunatament, jiġu I don't care li jisma. X'importan li ħajtkisser ħaddieħor. Skużani, Roxen, ma jkun nagħlqu. Eh, Charles, l-aħħar kommenti tiegħek. Inkompli fil-fatt Simon kif qal kif qalu l-kollegi. Biex tiskonġra trid tkun pur. Ħafna drabi nasab qed niqdew bi skuża illi qed induru nipuntaw subajna lejn il-barrani. Ifimni nemmen illi dejjem aħna ovvjament Malta hija żgħira illi bilanċ irid ikun hemm. Eh, però fir-realtà irridu narġgħu nfittxu l-eruq tagħna infittxu rridu narġgħu niskopru lilna nfusna qabel ma nippuntaw subajna li ħadd jiena li nista' ngħidu nagħlaq biha jiena saftit tal-ġimgħat ilu ma it-tim tiegħi kollu barrani kien u ma ngħidlikx kemm bkew meta qed tilhom ċaw l-aħħar ġurnata. Alla dak ma semma semma għamin jekk ma tgħidlux dak rispett. X'inhu huwa rispett? Fl-għamil l-aħħar aħna jiena dejjem ngħid li aħna mhux għax nejxu ġo pajjiżi wara aħna maħluqin biex nejxu ġo dinja waħda. U naħseb dak il-kunċett li rridu nagħmlu, namalgamaw ruħna ma' xulxin, naċċettaw li xulxin, jekk wieħed għandu passatemp ma jfissirx li għax inti kontriħ, jekk pereżempju jinnaf iħobb il-karozzi ehm, u jrid imur itella u xed jagħmel dan nirrispettaw, jekk inti qed tagħmel xi ħaġa oħra nirrispettaw ukoll. U U dik li rridu naw, dak huwa l-element ta' rispett li nemnu ħafna fil-valuri ehm, u nżommu mal-prinċipji tagħna. U naħseb dik hija r-riċetta li aħna rridu nibdewha l-ebda gvern, eh, l-Knisja u ħadd ehm, kull ma jistgħu jagħmlu jippruvaw jidukawna imma minna nfusna jrid jibda. Ħadd biex niddiskuti ħafna magħkom, ehm, dan id-diskussjoni hija infinita, però waħda mid-diskussjoni li vera xtaqt nagħmel Eh, nirringrazzja lil kulħadd li qed isegwina u nerġgħu niltaqgħu. Grazzi.